wohwɛ abonofoɔ ho kwan a na wokɔwura northern region na wokɔwura apa east na ɛka ho a ɛsɛ abonofoɔ ho ada ndwom bi aba abonofoɔ Ɔmo ada ɔmo ada Aborofoɔ sɛ ho yɛ MP foɔ sɛ ho yɛ nananom sɛ ho yɛ akannifoɔ baabi a wɔ biara no wɔnka sɛ wote ho a bɛbɛyi wɔ ayibɔne o sunya ne kwane ne bisa ho abonofoɔ ho ahenkuro titiro baako kɛseɛ ɛne ne sunyane ne kwane ɔkɔ n'anim ɔnkɔ n'anim wopa firi Yɛ wura yɛ papa wofiri dɔm abere ko ma ɛba na wura mfi abere na wohwɛ runabout yi hwɛ nifa so hwɛ benkum so a ɔkɔ ɛɛ wiemhyɛ ngyinabeɛ airport ɔte sɛ ɔte sɛ nso sunyɛ no bɛto aba a aba kɛseɛ ne nyinaa aba ne ɔte so yi nyɛ ɔno ne yɛto ma no. Nkɔ kaa bɛma yɛ abanyɔ, abɛ no n'abanyɔ, ne amanyɔ no sɛ bɛbɛyɛ biribi ama Sunyanfoɔ na mahu na mabɛka anaa nyɛ saa. Nsorɔbɛ, Sunyan yɛ state of road no yɛnhu no yei, ɛnkɔ yie. Sɛ bankeka bɛ ho amɛyɛ na yɛ sɛ bi nkoa no keka bɛ ho ne bɛba bɛhwɛ bɛkwa no deɛ a, ɛbɛduru baabi me nkoa bi a mɔkɔkɔ a mɛbɔ. Ɔdɛ no berɛkum sɛ mpa ɔyɛ meɛhe. Ɛkɔ so koraa bɛyɛ a eighty kilometres. Ɛfiri JJ Lawrence so ɔhyɛ budget mu. Yɛwura JA Kufuor baɛ ɔhyɛ budget mu. Yɛwura Tamis ɔhyɛ budget mu. Yɛwura John Dramani Mahama ɔhyɛ budget mu. Nana Akufo Addo ɔnhyɛ mu. Na kwan baako. Ada ne da biara ɔma yɛkasa berɛ sei. Nnuanom abonofoɔ, bono bɛyɛ yie a Ogyinaeɛ so. Ɔngyina biara so. Yɛyɛ abonofoɔ no, ahennie bi wɔ sunyane, bi wɔ adum, awu adum ase, bi wɔ number one, bi wɔ ɛmɛna na sɛkwa. Ahenni bi wɔ Kwatwema, Ahenni bi wɔ Nkyerɛ, bi wɔ Drɔbo, bi wɔ Dwenem, bi wɔ nea ɛkeka ho a mmerɛ nti merekum nea ɛkeka ho. Abonofoɔ, adeɛ a yɛnhyɛ no nso sɛ yɛyɛ abonofoɔ no, yɛyɛ ahenni no, Yɛnka sɛ baako so kyɛne bi. Yɛn nyinaa yɛ yɛ pɛ. Buroni bɛka sɛ ɛyɛ buo ne yɛde ma yɛ ho yɛ ho. Na abonofoɔ adeɛ a ɛsɛ sɛ wohwɛ ne yie ɛredi ho nya ne sɛ ɛduru baabi a na ɔkɔ da binom fam. Ɛduru baabi a wowɔ animonyam ahennie kɛseɛ ɛwɔ bono ha, wo kuro fɛfɛɛfɛ, w'amanfoɔ sɛ bebree ne ho kɔ baabi. na nipa no koraa ɔbɛde ho kɔhyɛ ho aba ase no ɔnyɛ man nyene abonofoɔ mmerɛ no aba sɛ animonyam a adoma nkoma bɔ adeɛ wo nananom samanfoɔ bɛde man ho no bi no bɛtoto no ase enti saa mmerɛ yi sɛ nnɛ yɛbɛkɔ bono afahyɛ yɛhyɛ a Adeɛ a mɛsrɛ nananom, Mmra na so sɛ nana biara animuonyam a w'amanfoɔ de ama wo sɛ bio ɔdomankoma bɔadeɛ, w'animuonyam no yɛ dɛ som yei.